Tunah chuan Pu Lalnunmawia pautu mzp Headquarters President chu sawi turin i lo sawm ang u. Hmasain Pu Chairman leh ka nu naute thlavang hotu leh an tawrhna tuarpuia ṭawmpui ve tura, Mizo mipui hetilai hmuna mahni eizawnna te, mahni hreawmna te pawisa lova rawn pen chhuak zawng zawng te, hnam tana rawn pen chhuak te hmasaiin NGO coordination hmiin chibai kan buk cheu a ni. Hmasa bera ka sawi duh chu Vawinia kalkawmte hian, kan rilrua awm hmasa ber tura ka duh chu hei hi a ni, Ka nu naute thisen, nunna, sum leh pai, in leh lo tam tak an chang tawh a. Heng mitena an duh ber chu rorelna hran, separation administration, a ni tih hi kan thinlungah kan put a ngai a ni. Kan nu naute harsatna, kan rilru leh kan mitthlaa a awm reng sela, vawinia kawng kan zawh ang tana kan zawhna turah pawh hian rilru leh thinlung leh tihtak zetin kan tawrhpuina kan lantir ang a. Kan unautena salu lak, salu lawn hawn an tum mekna kawngah hian Mizoram mipuite leh hmun hrang hranga mite hian a ni lo zawngin kan lo dai khalh ang tih hi a hlauhawm takzet a ni. Chuvang chuan separation administration an mamawh ber kan unaute kan sual chhuah pui theihna tur atang a bul atang a tawp thlengin Mizo mipuite'n kan beihpui tur a ni dawnlawm ni. A dawtleah chuan tun hunah hian kan unau Myanmar-a buaina tawk mek te, Bangladesh-a harsata tawk mek te, Manipur-a harsata tawk mek te kan hre reng tur a ni. Hei lo innghahna dang an nei lo a. Kei ni lo in nghahna dang an nei lo. Kei ni lo tanpuitu tur dang an nei lo. Chuvang chuan kan subject ah kan goal ah kan chiang tur a ni. Ka nu naute hetilai hmunah Zofa te chu Jerusalem kan ti. An chenna tlak, an harsatna tanpui tur in Mizo mipuite leh Aizawl mipuite kan inpeih chi em tih hi kan thinlung ah a riak tur a ni tih hi NGO coordination chu kan duh a ni. A dawtliah chuan Chinlung chhuak Zofa te hi a hran pain kan chhe vel a hnam dang awm te lakah harsatna kan siam ngai lo. Hun kal tawh kan hi si hlir ila Mizo tlangvalin hnam dang kan chhe vel a nula te kan pawng sual ngai lo. An nunna min do tu te lakah kan laksak ngai lo. An hmu lu pawh kan laksak ngai lo. Amaherawh chu min dotute leh kan inchhung leh kan tapchhak zawl thlenga min umtute lakah chuan Zofa te kan tlawm tur a ni lo. Kan pi leh kan pute atanga an lo lua tawh. Myanmar, Bangladesh a nia maw, lamka leh chhe vel a maw, Kan pi leh kan pu tena thisen tam tak leh nunna tam taka an lo lei chhuah tawh hi in chi khat pawh hian kan chang tur a ni lo. Tun hunah hian Meitei te hian an cho loh tur an cho chhuak mek a ni tih hi kan hriat a tha a ni. A dawtliah chuan Central sawrkar in min tan loh zia kan hria. A chhan enge kan tih chuan Kristian ram kan ni. Manipur pawh. Kristian lo ina sorkar a bjp sorkar na ani. CAB kan hriam don duh lo chungin min bar lui. Tunah Uniform Civil Code, UCC, kan tih min bar lui leh an tum mek. Chu mai a la ni lo. Tun Parliament session awm mek ah Central Forest Minister Bhupender Yadav-a chuan, The Forest Conservation Act nineteen eighty chu ṭhiah tumin The Forest Conservation Amendment Bill two thousand twenty twenty three putlu tum mek a ni. He hi a awmzia chu hei hi a ni, Bangladesh ramri leh Myanmar ramri aṭangin Mizoram chhung hi kilometre za rawn neih an tum mek a ni. Hei pawh kan doh dal hi a la ngai dawn Mizo mipuite hi. Chu chu kan hriat a ngai a ni. He Bill hi a pass a nih loh nan Mizoram mipui kan tan rual a ngai tak zet a ni. Chu Bill an pass a nih chuan Mizoram sawrkar in Myanmar leh Bangladesh ram ri atanga kilometre za hi thuneihna a nei tawh dawn lo. Zofa ten kan ram tia kan chal hi kan ram tiin kan chal thei tawh dawn lo tihna a ni chu. Chuvang chuan Mizoram mipui te hian tun hunah hian ngaihtuahna fim tak nen Aa tak ni loin thluak fim tak hmangin kan unaute thla vang kan hau anga ram kan chhan anga kan hun lo kal leh zel tura Kristian kan nih neih hi kan vawng nung anga tiin chu mah i ni lo. Tunhunah pawh Central sorkarin keini aia bjp sorkarna Manipur te an thla vang a hauh nasat zia kan hria Mi za chuang za nih dawnin nunna kan chang tawh. Amaherawh chu sorkar chakna leh sorkar ralthuam nen kan unaute do mah sela kan chunga roreltu Pathian min tantu kan nei vangin tun hunah hian meitei aiin kan unaute an che tha zawk a ni tih pawhin kan hriat a tha a ni. Chuvang chuan ringtu kan ni a, Kristian kan ni a, zawldaw takin huaisen takin Manipura kan unau beitu meitei sorkar leh Biren Birensinga sorkar Chi Central sorkar pawi kan bei let tur a ni tih hi vawiin a chiang takin ka u nau ka Kristian puite hmai ah ka sawi duh ni. A tawp ber ah chuan he harsatna hi kan in unauna tizual tu ni se la Pathian in ram min pe a hnam chhan tur min pe a ram chhan tur nei lo hnam chhan tur nei lo tam tak an awm tawh a chuvang chuan i ram leh hnam chhan rawh khawvel in a dem lovang che.

Vawiina kan unau thlavang hauh tur leh an tawrhnate tawrhpui tura mipui lo kal zawng zawngte chungah NGO Coordination Committee hmingin lawmthu ka sawi a, chibai ka buk vek cheu a ni. Manipura kan Mizopui leh kan unau dangte tawrhna hi a nasain pawi kan tiin Mizo hnam ang pawhin, Kan rilru a na tak zet a, kan thinlung a rum a ni. Manipur sorkar ten kan unau te an veng him zo lo leh an in leh lo mai bakah biakin te hal sak a, nunna tam takin a tuar te, hmeichhe pawisawi lo saruak a sawi sak a thah zui an ni te, pawng sual an ni te hi tuar har kan ti a kan hrethiam lo tak zet a ni. Mizo mipuite'n enliam harsa kan ti a, kan hachang kan thial mek a. India sawrkar hian a rang thei ang berin he buaina hi a chin fel kan phut tlat a ni. Heti khawpa kan biakinn an ha la min pawng sual a, kan hmeichhia te saruak ka sawi sak a tih duhdah pawng sual thah an nih hnu pawh a. Hmalakna, India sorkar hmalakna kan hmuh hian a bei tham kan ti a, kan dem tak zet a ni. Mizo mipuiten phubalak kan chak a, kan hachang kan thial a. Chutih mek laia Mizo mipuite tharum thawh lova kan awm thei hi a lawmawm kan ti tak zet a ni. Tharum hmanga buaina chinfel hi thil harsa tak a ni. Sorkarin he kan unaute buaina hi. A chinfel thuai theih nan in pumkhatna tha tak nen tang rual ila kan hnenah Pathian a awm a, an in min hruai anga hnehna kan chang ngei ang tih hi i ring tlat ang u. Israel fate meialh leh chhum ding a hruaitu kan Pathian hian vawiinah hian min hruai ang tih hi i ring tlat ang u. Pawl ang leh mimal angin kan rilru an a thin a, kan thin a rim a. a awm a ni. Amaherawh chu vawiinah hian NGO Coordination Committee te hmalakna te ngaichang thiam a, mahni pawl anga thuchhuah siam leh hmalak pawp pawp hi a fiuh a fuh ber lo tih hriain insum theih ni se kan duh tak zet a ni. An mamawhte hriat sakin i tanpui zel ang u. Chaw leh chawhmeh te an mamawh a, front line-a duty te ei leh bar pawh harsa takin an awm a, chu mai ni lovin kawng hrang hrangin sil leh fen tur te an mamawh a, helai a ral tlan mai bakah khilai kan unauten mamawh tam tak an nei. Chawhmeh te pawh an mamawh a ni, an chawhmeh mamawh zingah hian hmarcha te pawh i tel tih hi i hriang u. Vawiina Mizo mipuite he tit zat kan kal khawm a. Kan ram hruaitu lu ber kan Chief Minister te, kan Deputy Chief Minister te, kan Minister te leh mla te mai bakah party hrang hrang hruaitu te, Kohhran hruaitu te nena kan tel thei hi a ropui tak zet a ni. Mizote kan in pumkhat zia tilang hle a tilang hle in ka hria. India sarkar hian keini zauhmah tlak te hi khua leh tui a min ngai ve a nih chuan kan unau Manipur a awmte buaina hi a rang thei ang bera a chin fel hi kan phut tlat a ni. Vawiinah hian India sarkar hian khua leh tui te a khua leh tui te ngei sahimna zawnga Mizoram a ral tlante tanpuina tur sum, Mizoram sorkarin a dil ngawih ngawih pawha a la pe lo hi hriatthiam har kan ti a, inthiarna awm lova kan unau leh in leh lo kang ral vek te tanpuina tur hian Mizoram sorkara Central sorkar hian tanpuina pe vat turin kan phu tlat a ni. NGO ten kan theih ang angin kan tuam hlawm a. Kan tih theih sang lo mahse vawiin thlekin sil leh fel tur an nei a, chaw ngei lova an la awm thei hi a lawmawm tak zet. Hemi kawngah hian sorkara hmalakna leh political party hrang hrang te, pawl hrang hrang hmalakna te lawmawm kan ti tak zet a ni. Mizoram mipuite tanrualna hi a ropui tak zet a, kan ei chuan an ei ang a, tawmhulna kan neih chuan an hulh ang tih hi NGO te ngaihdan a ni.

Engtin nge kan parnu te video viral avang chauha khawvelin a hriat hnu a, i chet hrut chauh tih hi India Prime Minister pawh kan zawt nawn leh bawk e. A tawp berah chuan Pathianin hnamah min siam a, chu hnam tlem te te te chu khawvel hmun hrang hrangah kan awm ve a, kan awmna hmun leh tlang te dang mahse unau kan nih na hi theihnghilh lovin inpumkhat chauh savila Kan inpung khat that phawt chuan he hnam hi khawvelah hian a la par vul ve ngei ang a, Zofate tlang hrang hrang a awmte hi i tang rual zel ang u, tan rualna hi chak nan i si a, Mizo hnam dam reng rawh se ka lawm e.